Bon dia, bon dia, bon dia, yen di alegria. Bon dia, Ari. So alas na lanta bo siña tren pan, sa si bo ta tren pan. No, tranquilo, tranquilo. Ko bai? A mi ta bon. Sí? Bendicioná. Konta ku boso nan. Anos ta bon, anos ta bon, anos ta bon.

Anto, pero mi te quiere mi lo está yendo back and forth. Back and forward, sí. Ok, ok. Sí. Nice, nice, nice, nice. nice, nice. Holanda está yendo bon, sí. Sí, está sí. yendo bon. Va firma un, un record label también, ¿no? Un... Um, sí, ma mi ta tin dos deal eigenlijk. Mm. Ahora que nana mi ta acabando con un dinam. Mm. Uh, cual te son gutata tini mi te quiere un tiki más. Um, Wanta? Wanta. Mm. Dus mi ta hopi contento cu ese ita bayega su, su final. Eta tun experiencia, mas mm. sin hopi DJ. E taba bon si? Abo bisa, ah, mi hon, ah, ya. Sa, to be honest, Ma, mi hon atende, af algo así, na mi no sa. no, no, no. E Ok. tata perfecto. Um, paso mi te siente ku bo mes te pasa den experiencia pa bo sa kiko Ok. bo tin na dje. Ok. Um, pero no, no. Mi te siente ku como artista un label no ta bai hasi pa bo loke abo ta pensa ke ta bai hasi pa bo. Hmm. Abo como artista tin ku hasi mayoría kos tog Ja, riba ja. bo mes. Bo Bo socialsnan, bo tin ku zòrg pa e ta on. That's all you. That's all you. Bo kantikanan, tur kos. Dus e label ta djis, mi no sa, e ta djis pechi na sierto kamindanan i si nan a tumbe. E ta manera the plug. Yes, yes. I ya, e ta un chapter, no? Un chapter and on to the next one. Correcto. Wow. I ya wokinan ta, e ta bai kaba i bo sin sigui mak un otro of bo sin, bo ta kere bo trai bo kush, toch? Si. Si, Gordito ta hasi mi management, ku ta Alimar Maduro.

Ma wey te por tin par di canción em, den pipeline es un, un dembow papiamento cu ahí está tremendo, pero nada no sale, un snip solo sale. Mhm, correcto. Mm. Ese me gusta, me gusta tis. Personas que sa di mi, nan sa como me gusta tis. Personas que no sa, hey, um, me gusta tis. Pero sí, se te vai largo, sí. sí, mi So sa. cazuela vai casi como cinco luna, por lo menos cazuela. Eto bai. Pero e ventaha di ese ita cu fe ora cu e cantica a drop, Ya mayoria di hende ta ta sa at least e prome pidenan di cazuela caba pa ora nos a ca- pa ora ma preformnan ta ta sabe caba. They knew the whole thing. Juist. Ja. Um, den e caso aki, awor aki nana, nos ta bayendo con tiki mas speed. Um, e clepa wou traha di Titi, e llama, e dembow. E esun cu mawey tabata ta corre awo awo kinan bay ta boga. Seta un videoclip ta bay ta, no? E ta un videoclip. Seta bay cua videoclip su que ta bay ta? Di e cantica e dembow. The DRs. It was lit. It was lit. Full e vibe, full e vibe ta den e video clip. Si, di wèra. Anto ya, esei no, mi no ta bai wòrda muchu hopi pa release e, e ta bai sali soon. Soon? E ta sali, e video clip ta sali di biaha e ora? No, e video clip ta done caba. No, no ta trahando riba dje, manera ke keda cla nos ta drop e.

Y e último aquí, 23K, caba en 7 días. Ya. Wow. Yes, yes. Vos sabes que um, Kiko. Mahaya, um, um, Mahaya gente nan, um, mama na yang, que pasa de mesma situação que digo, que, um, que não tá like. Vos, um, um hera tá sali, bisa, que é flat, não? Correcto. Sí, sí, sí. No, ta, no tava sota passa pa também situação. Eu vi mama yon também com pap, din tata ta somentar me ne ghost ball. Ah, vai também. Solo shot e e um florim do Yeah, a story oh, not different for different shit. people, no? Sí, sí, sí, yes, sí, yes, sí, different yes, people, sí, different sí. story, but it's real life. Sí, sí, yes, sí. real life. Pasa, ita pasa. Ita pasa. E mi te kende tiene ta ante relate, wow. Sí, mi tambe mm -hmm. ta den. Sí, mi ta contento tambe ku tin mas hende ku por relate na je. Um, vooral na, na Aruba, mi ta sinti ku mayoria biaha. Ja, e muhernan no tin un stem komo tal pa, pa bisa Bisa. loke nan ta sinti i loke ta pasa ku nan. I mi ta kere ku komo artist tanto esei ta un di e feelingsnan meskos ku mi por trese love, ah, meskos ku mi por trese ambiente den fiesta, tambe mi por bin af en tu riba sierto situashonnan ku ta pasa den real life, um, ku no ta wòrdu papia muchu derover. Uh, ma hasié den mi manera, ku mi mesun tues, the Melly Way. Anto ya, mi ta gewoon kontentu ku esaki por a yuda pari personanan ku ta pasandu Sí, dor di e mesun persona ku ta pa pasando den. uitnan mes. Sí, di Sí. persona ku ta pasando den. I mi ta kere esei ta e fruto di jet amen. Hopi henter bisa, ah, ah, ah, ah, no, pero tin hende ta pasando den. No ta algo, Correcto, correcto. algo, no ta algo menen. Ah, bo ta prome hende ku ta pasando den. Yeah, it's Correcto. more common. It's Correcto. more common than Sí, we think. sí, sí, For sí. sure, Tan for normal, sure. tan normal, tan normal. Skuché, bo ta wak i bo men por relate, bo men si.

So esaki ta remix, pero ta tin un ta tin un na papiamento no ku no ta remix, ta tin mene un ku no ta remix. Of e prome parti ta e su no remix, enta e ultimo verse es kon e bare ta ta remix. Korekto. E ku a Dia kumin- lay it on. Yeah. So e ku a kuminsá na e prome pida, ku ta esun original. E prome pida ta original, si, Aha, e prome, aha. E ta un poko. Um, i despues di nan mi a E bisa na bota bosa- balti flor ainda. Aha, sí, mi ta manda bosa Cotton fake nan di candy, Aruba, so rainbows. mi sa ta dominá, ai. Aha.

E gordito me manda un mensahe ke tenia ke preguntarte algo pero entonces yo dije mehor. Ok, vamos a espera porque e gordito se tiene ke espera. Kibi ta bisando si y despues mi a bisa ey bo sa mi ke add algo na dje algo diferente mi ta sinti ku wak ora bo ta saca cantikanan ku cierto personanan y e bay bon dikon no sigui anto mi a pensa riba gasa. M'a bisa tambe ayera na e programa di Shark Gaza ta un persona ku un artista ku ta riba dje, e ta konsistent, e tin su flow, e ta authentic, dikon no. Entos m'a yam'é pa nos hasi esaki huntu, e ta ta on, nos a hasié i el a bin ku e idea actually pa pa hinka e kantika asina den otro manera ku e ta bañendo. Okay. Dus esei. El a tende bo promé vershon? Ela den mi prome version, mm -hmm. ma hasi un di dos. Sorry. Den e di dos, ela bisami bosa Eli. Um, bonopo go ham asina ei. Mm -hmm. Banchel un rato. Oh, you was worse? It was worse? Gas, abo me afta con. Si, gas. Paso, wow. mi a, mi a cambia full e asunto, entonces casi full, mas comitad di e cantica, tata like ami spitting. Riba Ah, porque ven, e bar, e último bar ahí está más largo. was was. Eta, sí, eta ta hopi mas largo. En teoría, Oh, lo que Lord. sabe, bosa Ellie no ban pere cu em, e, e cantiga ta tin hopi atencion ora ba drop e remix. E hende na gusta, na feel, That was ban smart. mantene esei. Sí, esei ta ta hopi smart. Um, e ori, lo que nos ta bai haci tambe, ta buta un verse. En teoría, ey, después di mi verse,

Cazuela no ta Historia pa un, bera? no ta un pa un persona specific. Ok, ok. Um, however, e ta un inspiracion si di unda ama conoce mi prome love. Mm. Pero mi kier a hacia relatable. E tema ta unda aba conoce bo correct, prome love. Correct, Ese correct. ta full e, e asunto. Mm -hmm. um, Cazuela ta bien aden, pasobra cu mi sa Cu na momento cu mi pone cazuela, e ta bai ta un tema di, di conversacion. Ni un hende no ke bisa, ey, boso ama actually conoce na cazuela. like, That's what it happens. Ay, sa. Pero yo di, um, esey, esey ta e, e bedoeling di cazuela, pa laki e hendenan cora, ey, unda abo Cortana cono- ari, That Rick. moment. Unda abo conoce dibo? Na school? Ah, unda abo conoce? Na lama? Bo ta buta mi Mane- pensa. Unda Ba e ta? comprende? Dus esey e ta.

Mane e tata mane e yu, asina ei. Ali nos tin ku keda prime boton ei. Ali nos tin ku want'e e ta e ta riba si si no e ta bai ful e ta presi. Shout out pa Ali. Awo ki kiko e ki proyekto nan tin nan kaminda ahan por lo ke ta bira Ellie de Million de lo ke ta resta di aña paso aña ta bayendo Si, super lihé. bula ta bula. Korekto. Mi tin pari single pa release pa e hendenan ku gusta fiesta. Y mi tin un album tambe na caminda cu ta bay mustra e banda un poco mas sentimental di Ellie Domelion. Mm. Um, Ellie Domelion ta dos den un. Mm. Bo tiene parte di Ellie, cu te son cu mi no a mustra ainda. Okay. Mi te okay. quiere majis doen un taste cu cazuela. Okay. Um, y bo tiene Domelion, cu te son cu ta rap, cu te son cu ta e, e alter ego di yeah. Ellie. Um, dus ese te bay pasa. Pa di single Mas Ta Bay Bin y despues mi ta bay drop un album. Ay Dios I love this mío. female energy. Love it, love it, love it, Y awo love aki it. mané awo como artista ya bo ta sacando tur e e bo tin den plannen tur e music aki tambe tin den plan caba loke ta wak mas Ellie Demilio den shownan live? Sí, esey ta mi deseo. Mi ta manifestando esey. Como ta management esey awoki cu Ah, pasobra ya e no ta fácil. Ora bo ta artista emergente bo tin cu eh Sí, Jesus. correcto. Um, mi por bisa cu na Hulanda esey ta bayendo basta bon. Ok. Um, cu mi ta haya e personanan cu ta reach out na ami pa, pa Esey ta show nice. caba. Um, na Aruba mi ta wak e conan un tiki slow ainda. Ah, pero Um, dat

Eso. Anto mi ta djes contento que conan poco poco ta bayendo manera so, mester bay. Mi te quiere pasenshi ta un dia conan como me setin tambe. Patience. Um, den e game, anto mi tin ture pasenshi de mundo. Que man. Tin dos años acaba, no? Um, mi que me straight así aquí? Um, más o menos, mi ta bay hasi. Dos. Dos años. Straight. Ajá. Wow. Wow. Oye, sí. te cambian, sí. Aha. Eta bon, paso tin biaha e proceso ta bira un tiki mas largo. Correcto. Anto e nan bo ta, bo por repara y bo por wak Ellie D'Amelio di awoki cu Ellie D'Amelio di hace dos aña atras ban bisa. Y mi ta kere ta un trayecto ya basta largo, cu hende no sa tur e esfuerzo cu tin su tras. Pero nos ta excited pa wak con bo futuro ta bay sigui bay, con e ta bay sigui crece. Y mi ta kere ta wibi un hopi conan mas.

Hail Mary. Hail Mary, ma, ma, ma, ma, ma, tra cinco, mi sa si boso tin mas, ma tra cinco, pero arriba, arriba, mi no tin, mi tin un mas. Ok. Uh, apple of Samsung. Apple, apple, apple, apple. ok, ok, ok. Boso tin un. Aha. Jeyon of Randall? Man coge bota di viaja. Ok, wara. Ok, eh, no tin niun splikashon. Gewoon Jeyon of Randall? Sí. No, you, Sí. you, No, no, you Como choose me. artista, No, como... artistly. Ok. Artistly. Bo por, bo por, bo por kies un, of bo dan shot, bo te bisa shot, of bo te bisa... Of bo te bisa pa Kiko tambe. So tin yende bo bisa, ja, zij zei, po zei ta mi brother, of zei, ja. Artisticamente, artisticamente, ah, bo mester duna flor na e personanan cu merece. Ah, mi ta bay pa Jayon, paso e ta kibrando e sin constant pa tanto aña caba, el a keda consistent, ah, den comparacion cu Randall, shout-out pa Randall, by the way, um, e tin un talento.

Ahaa, esei ta hopi fásil. Por eso, ya. Wendy's ta that girl. Okay. Bo sa, Wendy's ta so convenient, na ora, so fast. Okay. Mi no Big, sa. hopi mas bo tin hinan? Lei wan si mi tin mákina. Wala hola. Kiba ta bai chèk? Deep, deep throat? No, no, no. Ay, Dios mío! No, no, no, no.

Such a berry. What is it? Pero mi echt ta, ta un, un lover girl. Mi gusta baladas, boleros. Mm. Wanneer... Ay, no existe. Oh, there you go. Oh. El momento del día. Yeah, uh-huh. Toch? Oh, Ik wow. kon en mi gusta. Mi gusta maar show op je mens. Wow. Minta sa, zet algo minta sa. Cachorro fushi. Anke mi sa bo di bisa kachó. Oh my god. Niun di dos. Honestamente. Como que Firulais? Firulais no por wak mi at this point. En por balla fe no por wak bo mi. No, no, at this point no stin beef. Uh oh. Ma biste kaba Firulais, but you kalmabo. Hey, what's up with that dog though?

Hasta ki dia, so pensa ki dia ta sali tambe. Mi ta buscando un featuring cu mi ta kere cu Corsou, un artista di Corsou. Mm. Mi ta bai warda riba approval. Okay. Um, pero eta algo cu definitely ta bai pas cu e cantica yeah. y e concepto, pero mi no po papi hopi ainda. Okay. Mane, a woki, eh, di manera que boto trabajando uh, ah, con el management para vos sacar cantica também. Porque normalmente tem gente tem certa maneira assim, cierta regla dependiendo con quién bota traha si bo por bisa obvio pero si mañana bota bisa bo sa mi quiere traha un cantica di control remote ki mi quiere traha cu bikerek con esey ta bay e ta libre na na abo o tin cu bay cierto cierto cosa um, bo sa si e tu cuota depende di kico mi ta sinti eh, pesey mi ta thankful tambe cu Ali Um, e semper a duna mi e libertad y esei también quiere un derecho que tur artista tin también. Uh, uh, ta pa kies. Letterlijk, e único que bo tin control di jeta bo cantica y kiko bo ke hasi kune. Mm -hmm. um, dus seori esei ta queda totalmente na ami. Um, kiko mi ke trece, ken mi ke pone aden. Um, y lo que ta pasa pa nan ta na momento di release. Kon nos ta bai release, ok ki dia, fecha, unda tur nos ta bai promote, unda tur nos ta bai pone, asina ta bai. Ful e game plan. Sí, e game plan. Si mañana bo lo por kis dos artista, mucha muhé o mucha homber, ku ta bo manera bo dreams pa kolab kuné, kual lo, kual di nan lo ta? Un homber o un muhé? O sea bo por kis un i un, kual lo ta? Mane. Dream, dream features. Dream features. Ya. Um, di homber anto, mi te kere ku lo ke lo pas pa mi lo ta Ryan Castro. Um, i, i Carol G. Carol G sowieso, mi lo ke traha ku di. Pero basa Ryan Castro is not so far fetched, huh? Eh, No, mi sa. no, Pero no, tin no ora sé. net e sunan cerca. Ya, bo nunca no sa, no? No. Bo no, you, Eh, eh, can be I don't- possible, I don't no? know. E sunan ku konosé, awo, bos nan sa Pura kaba, dice. bos nan sa kaba link me up. Sí, sí, sí, sí. That would be nice. Sí. Bo ta bai sigui na um, cu papiamento of ta también en español también? So, bo tin español también, bo tin Latin fever, el fever, flavor den bo. Bo ta, también. bo tin familia Latin también, bo ta, bo ta coming from Latin también? Sí, sí, correcto. Um, sí, eventualmente mi lo cambia y mi lo switch pa bai el Latin market. Um, pero manetur mercado Bo no por djis drenta paso bo ta haya leuk. Mm. Bo mester studia bon kico tur ta bin cu esey pa bo ta bon preparado. So ami te tipo di persona, ok, si mi ta bay haci algo, mi ke haci e bon. Mm. Ah, mi no ta bay djis pa mi bay peri denan, dus... Um, get lost. Get lost, no. Mi ta ta kier gewoon e support di mi hende nan prome. Gana e, e love y apoyo di mi hende nan prome pa ora ami tuma e stap aki un poco mas grandi pa representa nos isla internacionalmente. Bo sa cu mi tin bos nan backup.

Ehm, Sunchi of spanking? Sunchi na nek of spank? Na eto depende di momento. Pick one. Pick one. um, um, um, um, sunchi na nek, the night.

Podcast. Na wasi mi ti maki yan. Una kinki nan ta. Mi asi mi pese mi ta haya. Um, ta yana ko um, vanilla ki nan. Deep deep throat ke nami solamente tres mene. Ah. Bien, dat mene. Eh, sorry, in the bite, in the bite, na mas lang, dat doe die. Pese, give me ten more.

Pero si bo no tambe tu sufrimento. Um, bo sa, no, mi no ta wami mes ta hasi koi kada ora si no, dus mi ta gewoon bai pa lagi koi no man. Lagi koi no man. Si. Good man, good man. No, mi te kere ke sa ta tu le pregunta na komitin. Um, kon e nombre di Firulais na? E llama Bombon. Bombon. E cuánto hay de vos? Olo. Ga yon si, bese ta e ta spela ainda. Eh, ami no sa cuanto aña e tin, to be honest. E ta cachó di mi mama. I ta dos biaha la sia kubo. Aha. Sí? Sí, dos biaha. Sí, Sí, un biaha sí. la pia. un sí. Sí. E biaha ki mi di, pero la es La mi hera toca- bentame bou. And he's big. He big. Yes. No si un canción di eh,

Danki na boso. Uh, tot un placer. Por mi biaha kinan den... Por mi biaha mi mainta. Sí. Yes. Por mi biaha mainta. Mm-hmm. You know, the doors are always open. Feel free pa manda bo. Thank you. Manda ke eh, otro ke da clase, botana Aruba, eh, sungo, yeah.